Йогты хабӕрттӕ сты тынг диссаджы хабӕрттӕ. Уыдон ны ӕппӕт разӕй домы адӕймагӕй йе гъдау. Ӕгъдау куы нӕ уа уыцы адӕймагмӕ, уӕд уымӕй нӕ рауайдзӕн йог дӕр, стӕй йын ницы сусӕгдзинӕдтӕ байгом уыдзысты царды мидӕг, ӕрдзы мидӕг дӕр. Мӕ уымӕ гӕсгӕ, ацы хабары, кӕдфӕнды дӕр куы райдайай уыцы хабарыл цӕуын, Уӕд бирӕ чи хӕры, нуазгӕ чи кӕны, тамако чи дымы, дзидзатӕ бирӕ чи хӕры, ӕндӕр хабӕрттӕ уыцы адӕймагӕй йог никуы рауайдзӕн. Уыдон сты ӕрмӕстдӕр афтӕ йӕхи равдиса, мӕнӕйогӕй ӕздӕр архайын цыдӕртӕ, афтӕ теттӕ. Фӕлӕ йогӕй чи архайы, йогыл чи бафты, Уый йӕ ӕцӕг куы нӕ райдайа, уӕд уый йӕхи зианӕн, йӕхи зианӕн цӕуынц. Иоджы хабар ахӕм диссаг у, мӕйоктӕй куы кӕнай, алы хабӕрттӕ ермӕ куыд упражненитӕ сӕ схонӕм, алы хуызӕн позӕтӕ, уӕд уыцы позӕйы мидӕг ды хъуыды куы нӕ кӕнай, уыцы позӕ цӕмӕн кӕныс, уый, уӕд уыцы позӕйы мидӕг ды райсдзынӕ низ. Ӕнӕниздзинад дзы нӕ райста, фӕлӕ дзы райсдзынӕй нӕ здӕмтниз. Мӕ уымӕ гӕсгӕ йогтӕй куы ахайа йогты хабӕрттыл, уӕд кӕдфӕнды дӕр ӕппӕты разӕй ахуыргӕнӕг афтӕ зӕгъы: «Кӕд дӕ ныфс хӕссыс ӕцӕгӕй, кӕд ӕцӕгӕй байдайдзынӕ ӕз куыд зӕгъон, афтӕ кӕнын, уӕд дӕ исын. Уыцы гурутӕ, ахуыргӕнджытӕ сомонтӕ нӕ райсдзысты ахуыргӕнинӕгты. Уыдон тынг стыр тыхджын хабӕрттӕ, лӕмбынӕг хабӕрттӕ сты. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ мӕнӕ Гена куыд загъта, иунӕгӕй дӕхӕдӕг райсмӕ мӕнӕ йогты хабӕрттӕ кӕ, уыдӕттӕ афтӕ кӕнгӕ не сты. Фыццаджыдӕр дӕхицӕн скӕндзынӕ стыр зиантӕ. Стыр зиантӕ суанг радонмӕ бахаудзынӕ ӕмӕ радоны баззайдзынӕ дӕ царды кӕронмӕ. Ма йыр уӕд адӕймаджы куы фӕнда уыцы зонындзинӕдтӕ райсын, уӕд цӕй фӕрцы? Йӕ раздӕр нӕ фыдӕлтӕм уыцы зонындзинӕдтӕ Диссаг уый хабар у, ӕмӕ Индийы дӕр мӕнӕн афтӕ загътой, алантӕ ӕрхастой ацы гъдау махмӕ, Тибеты дӕр мӕнӕн афтӕ загътой, ацы гъдау нӕм ӕрбахастой алантӕ Индийы уылты махмӕ. Оджону салам та бонс фесты сымах афтид арахъхъ ӕмӕ водкӕйӕддӕмӕ куы ницуал кусӕм, уӕд айс хабар у. Ӕвӕццӕгӕн ӕмӕ нӕ фыдӕлтӕ та уыцы тыхтӕй тынг ӕнцонӕй пайда кодтой, уыцы сусӕгдзинӕдтӕ сӕм ӕмрастывӕрд уыдысты, лӕвӕрд сӕм уыдысты, ӕмӕ мӕнӕ уыцы оккультный тыхтӕ кӕй хонынц, Хёдонӕй се ппӕт дӕр алчидӕр дзыхайджын уыди. Ахӕм дӕсны уыдысты ирон адӕмӕн сӕ фыдӕлтӕ. Алцыдӕр зыдтой алы хабар дӕр. Суанг мӕнӕ нарты кадджыты фыст куы и Бедуханы къудудам хӕрдты фӕцӕй тахти. Уыдӕтте дӕ хуымӕтӕджы хабӕрдон кӕмӕндӕрты сты аргъӕуттӕ, фӕлӕ уыдон сты ӕцӕг хабӕрттӕ, уымӕн ӕмӕ ахӕм диссаг уыдысты. Нарты Сослан схызти стъолмӕ мӕ йӕ къахфындзтыл хӕхӕм диссаджы кафт кодта ӕмӕ дзы иу чашкӕ дӕр иу агуывзӕ дӕр нӕ базмӕлыди, уый цы бӕрӕг кӕнын. Уый-иу йӕ тыхы афтӕ сылвӕста йӕ буарӕй нӕ, ӕмӕ уӕлдӕфы, уӕлдӕфы йӕ уӕз урӕдта, уӕлдӕфы мӕнӕ левитаци кӕй хонынц, ӕртӕккӕ, хой, хӕхӕм диссӕгтӕй сӕ буары хъӕды тыхтӕ уыди, хӕхӕм диссаджы адӕм уыдысты.
Уыцы хонгӕ дуры хабар дӕр афтӕ у, мӕнӕ Гена куыд загъта, психологон тых чи у, уыцы психологон тыхӕй тыхджындӕр ницы. уымӕй цыфӕнды дард бынатмӕ дӕр хӕсчаразӕн дӕр и, сдзӕбӕхгӕнӕн дӕр дзы ис, ныхӕстӕ кӕнӕн дӕр дзы ис де мбалимӕ, уыдон ахӕм диссӕгтӕ сты. Раст зӕгъгӕ, мӕн Лам Ирыстоны тынг не ууӕндыд, фӕлӕ мӕм мӕнӕ Югослави теттӕй куы рбадзурын суанг Индийы ӕмӕ ноджы ме мбалимӕ, уӕд мын афтӕ фӕзӕгъынц: «Рарвит-ма уыцы хъуыдыйы тых, ӕрбарвит-ма ӕмӕ адзӕбӕх уӕм мӕнӕ цӕмӕйдӕрты». Уый кӕцыдӕр адӕмтӕн уый мӕнӕ куыд фӕзӕгъынц, цыма ӕз уырыссагау сказкӕтӕ куыд зӕгъынц, афтӕ дзурын, фӕлӕ уыдон исты уыцы хабӕрттӕ. сты уыдон дызӕрдыггӕнӕнӕй, ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ йӕ лыстӕг куы ркӕсӕм, уӕд психологон тыххӕй тыхджындӕр хӕцӕнгарз ницы и. Ӕппӕты тыхджындӕр хӕцӕнгарз зӕххы къорийӕн радта психологон тых. Мӕ хомӕй цы адӕймаг, цы адӕймаг кӕсы, уыцы тых бамбара, уымӕн зӕххы къорийыл ницӕмӕй тас у. Стӕй йӕ цыдӕриддӕр фӕндуй дӕр бакӕндзӕн, ахӕм тыхтӕ сты уыдон. Ӕцӕг уыдон сты Хуыцауимӕ баст, уыцы адӕймаг, кӕцымӕ бацыди уыцы тых, ӕмӕ уыцы тыхӕй йӕ бон у хӕцӕнгарз саразын, уӕд уыцы хӕцӕнгарзы тых цӕудзӕн ӕрмӕстдӕр Хуыцауы рӕстдзинӕдты хабӕртты фӕдыл. Гӕдыты ӕмӕ фӕлитой митӕ ӕмӕ мулк сӕмбырд кӕныны тыххӕй уыцы тыхтӕ нӕ кусынц, иу диссаг та ма уый у, ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ Хуыцауы хабӕрттӕ Хуыцауӕй мӕнӕ дӕ уыны ӕдзухдӕр дӕ хабӕрттӕ ӕмӕ дӕм кӕсы, уыцы тыхӕй цы пайда скӕндзынӕ, куыд цы, ӕмӕ куыддӕриддӕр галиуырдӕм апайда кӕнай, уайтагъд дын ӕй фелвасдзӕн уыцы хъару дӕхицӕй. Ахӕм диссӕгтӕ сты. Ӕмӕ кӕлӕнгӕрӕгтӕ, кӕлӕнгӕрӕг хуымӕтӕджы тыхтӕ сты, уыдон ницы сты уыцы тыхты цур. Ахӕм адӕймаг афтӕ скӕндзӕн ӕмӕ йын цыфӕнды дард бынатмӕ дӕр йӕ кӕлӕнты тыхтӕ ӕрбасӕтдзӕн, мӕ дзы дӕр ӕрбасӕтдзӕн. Уыдон ницы сты, уыдон Хуыцауы цӕсты мӕнӕ йӕддӕсты афтӕ брӕттӕ ӕндӕр ницы сты. Уыдон тынг ӕнцонгӕнӕн сты. Фӕлӕ хуымӕтӕджы адӕм, хуымӕтӕджы цардгӕнгӕ ӕрмӕстдӕр материалон ӕрмӕгмӕ баст кӕй сты сӕ тыхтӕ ныкъуырма сты мӕнӕ гыццылтӕ сты, фӕлӕ сын нӕ фыдӕлтӕ та зыдтой, бирӕ бахӕрыны бӕсты йӕ амар раджы заманы адӕймаджы, уымӕн ӕмӕ бирӕ куы бахӕра, уӕд уыцы тыхтӕ ацӕуынц цӕмӕ йӕ хӕринаг бакуса, уымӕ. Мӕ уымӕ гӕсгӕ уый уыцы тыхтӕй фӕиппӕрд вӕййы. Нӕ пайда нӕ пайда нӕ кӕны, фӕлӕ йын нӕ алӕмвӕйы уыцы тых.

Мӕнӕ гыццыл муры дӕр дыууӕ тыхийы ӕппӕрццаг ӕмӕ бафтауындзинад плюс ӕмӕ минус кӕй хонынц, уый. Мӕн ӕрдӕбон цы ныхас кодтам, уымӕ гӕсгӕ цы дыууӕ тыхы адӕймаг фыццаджыдӕр хъуамӕ ӕр алы бон дӕр Хуыцау Хуыцау куы кӕнӕм, афтӕмӕй та дӕ хигъдӕуттӕ куы ницӕйаг уой, уӕд Хуыцау дӕу никуы фехъусдзӕн. Хуыцау фыццаджыдӕр афтӕ зӕгъы, цӕмӕй мӕм бакувай, уый тыххӕй-иу раджы заманы ирон адӕм сӕхи цӕттӕ кодтой, не хсадтой-иу не ссыгъдӕджытӕ-иу кодтой, ног дзаумӕттӕ-иу итутӕ-иу сывӕрдтой, мӕ-иу уыдӕттӕ цӕттӕ кодтой уыцы сыгъдӕгзинад уой адӕймагӕн йӕ культурӕ у. Мӕ уыцы культурӕ ӕппӕты разыйы ӕвӕрд у Хуыцаумӕ. Хъосы культурӕ-иу куы сарӕзтой, йӕуӕд-иу райдыдтой дзордты былтӕм цӕуын. Стӕй-иу дзордты бынмӕ дӕр алы адӕймагӕн йӕ бон цӕуын нӕ уыди. Дзордты бынмӕ цыдысты, ӕнӕхъӕн адӕм-иу ӕй зыдтой: мӕнӕй хуыздӕр ракувдзӕн, мӕнӕй ныхас Хуыцау хуыздӕр айсдзӕн. Нӕ йӕ зоны ӕргом, афтӕмӕй-иу ӕй йӕ зӕрдӕ загъта иннӕ адӕймагӕн. Ӕмӕ-иу загътой: «Нӕ-а, уӕртӕ Ды ацу ӕмӕ ды ракув. Адӕм-иу роль ныллӕууыдысты ды ацу. Иой мӕнӕ интуитивный разум кӕй хонынц, иой нӕ зӕрдӕйы ӕвӕрд цы дӕсныдзинад и, иой йӕ йӕхӕдӕг ӕхсгӕ фӕкӕны. Мӕ иомӕ гӕсгӕ уӕд загътой: ацу ӕмӕ ды ракув. Ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ абон йогтӕй бирӕты фӕнды, цӕмӕй Архайой Йордты хабӕрттыл мӕ уайтагъд иог суа, уыдӕттӕ афтӕ ӕнцонгӕнгӕ не сты. Мӕнӕ сӕм куы айхъусай абон, уӕд уайтагъд чи дӕсныйӕ гӕпп ласы, чи цӕмӕй, чи дохтырӕй агӕпп кӕны, чи цӕмӕй... Йа рӕппын, зӕгъӕн ӕй цы хабар у, советон бӕстӕ куы уыди, уӕд сӕ КГБ тынг бӕрӕг кодта, ӕмӕ Зод иу дӕр не взӕрди, фӕлӕ абон иууылдӕр ахӕмтӕ сысты. Уымӕн ӕмӕ бӕрӕггӕнӕг сӕ ничуалӕй, фӕрсӕг сӕ нӕй, ӕрмӕстдӕр ӕхца бакус ӕмӕ дӕхицӕй раппӕл, мӕнӕ сӕфтӕ адзӕбӕх кодтон, афтӕтӕ дзурынц. Фӕлӕ куы рцӕуай ӕмӕ хатдзӕгтӕм куы рцӕуай, уӕд та дзы йӕ, йӕ быны ницы вӕййы. Ахӕм рӕстӕг у ӕртӕккӕ.

То есть, вот когда так. такая сила в добрых руках, то она действительно да, позитивная. Да, естественно. Ну, а противоположное – это понятно. Германа Гена куыд загъта, уымӕ гӕсгӕ ацы обрядтӕ мӕнӕ куы ркӕсӕм лыстӕг, уӕд ирон адӕм чи сты, уыдон сӕхи къухӕй саразынц ӕртыгай чъиритӕ – Сӕхи къурӕй къухтӕй саразынц ӕртӕдзыгъӕттӕ, уыдон сты фигурӕтӕ. Уыцы фигурӕтӕ сты ӕнӕхъӕн космосы фигурӕтӕ. Ӕмӕ уыцы фигурӕтӕ сӕхимӕ ӕлвасынц ӕнӕниздзинады тых. Ӕртымбыл чъиритӕ куы скӕнӕм, уӕд куы акӕсат, уӕд планетӕтӕй иууылдӕр тымбылтӕ сты. уӕларвӕй къӕвдайы ӕртӕхдӕр тымбылӕй хауы, хур дӕр тымбыл у, ӕппӕт дӕр тымбылтӕ у. Ӕмӕ нӕ фыдӕлтӕ, ӕвӕццӕгӕн, зыдтой уыцы диссаджы дӕсны зианад, ӕмӕ хер ирон чъири куы скӕны йӕ къухтӕй, уӕд ӕй куы стымбыл кӕны, уӕд йӕ къухты тыхдӕр бацӕуы хыссӕимӕ чъирийы, стӕй ма уӕларвон космосӕй райсы тых уыцы тымбыл. Ӕмӕ хьосы тыхтӕ адӕм куы фӕхӕрынц, уӕд сӕ чи хӕры, индийы сӕ прасад хонынц. Ӕмӕ хьосы прасад чи хӕры, ома куывд хӕринаг, Хуыцауы уӕлдӕйттӕ сӕ хонынц. Хуыцаумӕ сӕ бакувынц, ӕмӕ ды Хуыцауы уӕлдай хӕрыс. Ӕмӕ Хуыцауы уӕлдӕйттӕ куы хӕрай, уӕд кӕдфӕнды дӕр дӕ Хуыцауы зонындзинӕдтӕ хёсы хӕринаджы уылты дӕр кӕндзысты фылдӕр. Афтид дзыхӕй ныхасӕй нӕ, фӕлӕ хёсы хӕринӕгты тых чи у, хёй дӕр дӕ Хуыцаумӕ хӕстӕгдӕр кӕндзӕнис. Уыйттеемӕ уыцы хӕринӕгтӕ дынджыр гуыбындыл нӕ рацӕудзӕн, уымӕн ӕмӕ дзы къухы тых ӕмӕ Хуыцауы тых куы бацӕуыс хӕринаджы, уӕд дзы стыр нард нӕ кӕны адӕймаг. Раджы заманы адӕмтӕ лыстӕг цӕмӕн уыдысты, уыдис сӕм хӕринагдӕр, мингай фысты фысты дзугтӕ сӕм уыдис, хӕргӕ дӕр кодтой, фӕлӕ гуыбынтӕ нӕ уагътой, нӕ цыдысты. Абон та мӕнӕ уыцылхӕнгӕ дзул чи у, уый машинӕ кӕны. Мӕ уыцылхӕнгӕ дзулыл Хуыцау арфӕ дӕр нӕй, стӕй дзы къухы тых дӕр нӕ бацыди. Хыссӕтӕ дӕр машинӕтӕ кӕнынц, мӕ дзул куы хӕрай, уӕд дзы стыр гуыбынтӕ зайы. Мӕйомӕ гӕсгӕ ацы лыстӕг хабӕрттӕ ахӕм диссаг сты ӕмӕ сӕ нӕ фыдӕлтӕ тынг бӕлвырдмӕ лӕмбынӕг зыдтой ӕмӕ дзы стыр сӕрбӕрзонд дӕр нӕ фыдӕлтӕй. Мӕнӕ кӕд абон чидӕртӕ афтӕ дзурынц, мӕ нӕ фыдӕлтӕ та сын ӕмбӕрстой, зӕхх дӕр нын куы нӕ ныууагътой, кӕй дын ныууагътой, ыл хӕц уымӕй дӕр ма бузныг, зӕгъ ды йӕ сафгӕ кӕныс. Дӕ фыдӕлтӕ цы диссаджы эталонӕй схонӕм уырыссагау уыдысты ӕнӕхъӕн зӕххы къорийӕн ды уыдоны аккаг нӕ дӕ ды уыдонӕн фӕстаг лӕг уай сӕ, фӕс, сӕ фӕстӕцӕуӕг ды уымӕн нӕ бӕззыс ӕмӕ уал дӕхи хъуыддӕгдӕм ӕркӕс стёт дӕ фыдӕлтӕн уайдзӕф кӕндзынӕ Йогам известно о том, что есть законы космоса. Эти же законы космоса были известны нашим предкам. И они жили по этим законам. А вот в Остинском Ордаве все это было.

Гыццыл сывӕллон куы райгуыры, уӕд ӕм ӕппӕты разӕй равзӕры уарзондзинад. Ӕмӕ уыцы уарзондзинад рахӕссын байдайы йемӕ. Ӕмӕ йӕ цас къулбадӕг дӕр сахуыр кӕнынц, уыйбӕрц сын йӕ уарзондзинад фесӕфы сывӕллонӕн, ӕмӕ йӕ эгоизм кӕй хонӕм, йой йӕм равзӕры. Ӕнӕуый та уарзондзинад Хуыцауӕй лӕвӕрд у, уый у таланты хуызӕн. Мӕнӕ куыд курдиат, курдиат у уый. Мыйосы курдиатӕй стыр хайджын куы уай, уӕд дӕхӕдӕг дӕр фыццаджыдӕр уыдзынӕ ӕнӕниз ӕмӕ фидармӕ тыхджын. Дыккаджы та ӕххуыс кӕндзынӕ дӕлварс чи уыдонӕн, суанг цӕрӕгойтӕн, мӕнӕ мӕргътӕн, алцӕмӕн, цыдӕриддӕр и уыдонӕн се ппӕтӕн дӕр. Мӕ уомӕ гӕсгӕ ацы хабар тынг диссаджы бӕлвырд равзарын хъӕуы. Уымӕнмӕ гӕсгӕ кӕцы адӕймаг кӕцымӕ уарзондзинад нӕй иннӕмӕ, уый фыццаджыдӕр йӕхи хӕры, йӕхи сафы. Хьосы мӕсты хъуыдытӕ чи сты, хьодон ын йӕ буары равзӕрын кӕнынц марг. Мӕ хьосы марг чи у, уый йын йӕхи хӕргӕ кӕны. Йӕхи йын сафгӕ кӕны. йӕ тугдадз йын тедтӕй нылвасы, йӕ туг ын ныббӕззын кӕны ӕмӕ йӕ мӕнӕ давлени кӕй холӕм, уыдӕттӕ тедтӕ хӕрдмӕ схизынц, ме паралич тедтӕ афтӕмӕй ныццӕвынц. Мӕ иумӕ гӕсгӕ адӕймагмӕ цас фылдӕр уарзондзинад и, уыйбӕрц уыцы адӕймаг уӕгъд у, Уыцы эгоист кӕй хонӕм, Хёсы хабӕрттӕй, материалон ӕгъдаумӕ тынг баст куы ныккӕнай дӕхи, уӕд уый тынг ӕвзӕр у. раджы заманы ирон адӕм ахӕм диссаг уыдысты. Сӕ бон-иу уыди ӕвӕццӕгӕн дынджыр хӕдзӕрттӕ дӕр скӕнын. Фӕлӕ, дам-иу афтӕ загътой: «Мӕнӕн хъуамӕ мӕ Мӕ сӕр мӕнӕн хъуамӕ мӕ хӕдзар уӕлдӕр ма уа, мӕ рудзгуытӕ уӕлдӕр ма уой мӕ схагӕй. Цӕмӕн мӕм хӕлӕг кӕна мӕ схаг? Уый хорз нӕу. Ӕмӕ-иу куыд кодтой раджы заманы ирон адӕм: мӕнӕ ацы адӕймаг мӕ цыдӕр нӕ фаг кӕны, феххуысын хъӕуы, ӕмӕ-иу рацыдысты зиуы. Хиосы зиу уыдис, уый диссаг уыди, уый дӕр сын Хуыцауӕй лӕвӕрд уыди. Ӕмӕ-иу ӕнӕхъӕн хъӕуы адӕм сымбырд сты, ӕмӕ-иу Хос иунӕг хӕдзарӕн йӕ хӕдзары хабӕрттӕ скодтой, ӕмӕ-иу адӕймаг стыр амонд зынди, афтӕ йын-иу баххуыс кодтой. Абон та цы кусӕм? Абон та голладжыдзӕгтӕ, ӕхцатӕ, сызгъӕринтӕ сымбырд кӕнынц, ӕмӕ райсом кӕд ӕрбамӕлдзӕн, уый нӕ зоны, афтӕмӕй уӕддӕр йӕ цӕст не фсӕды, ӕмӕ афтӕ зӕгъы: никӕмӕн дзы ратдзынӕн, никӕмӕн. Мӕ хёсы диссӕгтӕ чи сты, хёсы адӕймаг уый адӕймаг нал у. Уый у мӕнӕ адӕймаджы хъӕрӕм нал хъуысы. Уый мы ӕрмӕстдӕр ахӕм цӕрӕгой, кӕцы у материалист. Мӕнӕ ерӕй куыд схӕрам, се схонӕм уый дӕр ын нӕ, уый адӕймаг нал вӕййы. Адӕймаг фыццаджыдӕр уымӕй адӕймаг у, Хуыцау афтӕ зӕгъы: ӕз мӕ фӕстӕ зӕххы къоритыл ныууагътон адӕймаджы. Адӕймаг мӕ бӕсты ис зӕххыл, кӕцытӕ, кӕцы ххуыс кӕндзӕн алы цӕрӕгойӕн дӕр ацы зӕххыл. Хуыцау кӕй скодта ӕмӕ кӕй радта, уыдонимӕ, дам, цӕрын базон. Уыдонимӕ хъуамӕ цӕрын зонай. Суанг ирон адӕм хӕйрӕджытимӕ дӕр цӕрын зонынц, ӕскӕнынц зымӕг цы мбӕлы, уый, ӕмӕ ахӕм диссӕгтӕ кӕмӕй, мах ирон адӕм йеддӕмӕ, зоппӕлгӕ нӕ кӕнын, фӕлӕ сымах къӕбицы ци, уый зӕххы къорийыл никӕмӕй. То, что в нардском эпосе сказано, оно не должно восприниматься как сказка. О том, что они летали, о том, что они под воду могли попасть.

Ӕмӕ ӕз цы зӕгъинаг дӕн ацы хабӕрттӕй, Гена тынг раст зӕгъы. Йог куы рацӕуы йӕ буарӕй, мӕ куы ацӕуы уӕлӕрвтӕм, уӕд базоны бирӕ хабӕрттӕ, фӕлӕ се ппӕт хабӕрттӕн дзурӕн нӕ вӕййы хуымӕтӕджы адӕмӕн. Хуымӕтӕджы адӕмӕн сӕ ӕмвӕз чи у, уый тынг ныллӕг у. ӕмӕ се мвӕзады сын ахӕм хабӕрттӕ куы баппарай ныхасӕй, уӕд дын кӕнӕ дӕхи расхондзысты, кӕнӕ джихтӕ кӕндзысты, кӕнӕ дыл уӕнгӕ нӕ бакӕндзысты. ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ ӕцӕгиог фӕзоны, ацы адӕймагӕн цас ис дзурӕн, цас зӕгъӕн ын ис, цытӕ йын зӕгъӕн и, кӕй уӕнгты йын ис зӕгъӕн ахӕм хабӕрттӕ, уыдӕттӕ йеддӕдӕр зонгӕ фӕкӕныйог. Момӕ гӕсгӕ нӕ фӕдзурынц, дзургӕ та уый тыххӕй нӕ фӕкӕнынц, уымӕн ӕмӕ йӕ зоны, кӕд цасӕй бамбар, бамбардзӕн ӕви нӕ бамбардзӕн уый. Мӕнӕ о, раст сӕ спайда кӕндзӕн ӕви нӕ. Зӕгъӕм хуымӕтӕджы дӕнцӕгтӕ. Мӕрдты дунейы алцыдӕр и. Уымӕ гӕсгӕ нӕ фыдӕлтӕ бирӕ дӕнцӕгтӕ ӕрхастой ахӕмтӕ, зӕгъӕм, чидӕр мӕлинаг у, Ӕмӕ схӕгтӕй чидӕр амарди мӕ фын ӕрбацыди ӕмӕ схагӕн зӕгъы, афтӕмӕй афтӕ, Ёс адӕймаг махмӕ хъуамӕ ӕрбацуа, этӕ чындзы фӕцӕй цӕуы уырдӕм, чындзы цыди исты, ӕмӕ цалдӕр боны фӕстӕ уыцы адӕймаг амӕлы. Ацы адӕймаг фын радзырдта ӕмӕ зӕронд адӕм зыдтой, фын цы бӕрӕггӕнӕн у, уый. Иу ныхасӕй, фын та ахӕм у, фынмӕ не ркой кӕнӕм, хорз хабӕрттӕ сты. фыны адӕймаг рацӕуы, ӕмӕ адӕймаг тезгъо кӕны алы рӕтты фыны мидӕг. Ӕмӕ фыны мидӕг адӕймаг тар фынӕй куы вӕййы, уӕд нӕ фыдӕлтӕ иу афтӕ загътой: Мӕнӕ сывӕллон тынг фынӕй у, ма йӕ фӕтӕрсын кӕ, афтӕ. Уый цӕмӕн баззади? Йӕ адӕймаг тынг тар фынӕй у, ма йӕ райхъал кӕ сонтӕй. сонтӕ йӕ куы фехъал кӕнай, куы йӕм фӕлӕбурай, уӕд адӕймаг амӕлы. Цӕмӕн? Уымӕн, ӕмӕ уосы ӕндах чи у, йӕ уд куы ацӕуы, йӕ афтӕ куы ацӕуы ӕндӕр планетӕтӕм, ӕндӕр рӕттӕм, уӕд уосы ӕндах чи у, сызгъӕрин ӕндахӕй хондз. Уосы сызгъӕрин ӕндах баст вӕййы йӕ буаримӕ. Ӕмӕ цӕмӕй уыцы ӕндахыл фӕстӕмӕ йӕ уды ӕрбаздӕха, уый тыххӕй йӕм дысонтӕй куы фӕлӕбурай, уӕд сындах фескъуындзӕн. Ӕмӕ уыцы сындахӕн йӕ бастдзинад дӕ буаримӕ ахицӕн, ӕмӕ нал ӕрбаздӕхдзынӕ, ӕмӕ йомӕ гӕсгӕ адӕймаг мардӕй баззайы фынӕйӕ. Ахӕм диссӕгтӕ бирӕ ис ахӕм хабӕрттӕ дӕр ма. Уыдон сты ӕцӕг дӕнцӕгтӕ. Адӕймаг чи у, уый фынӕй кӕны ӕмӕ фынӕйӕн райхъал. Уыцы хабӕрттӕ та сты, фыны кӕмдӕр тохы бацыди ӕмӕ йӕ сцӕкӕ афтӕ амардтой фыны, йӕ фыны уӕвгӕйӕ. Ахӕм хабӕрттӕ дӕр-иу Димӕ фынӕй райхъалмӕ тыххӕй раирвӕзти, ӕмӕ йын кӕмыты ныццавтой, хосы цӕфтӕ рызтысты, куы райхъал-иу уыд. Ахӕм хабӕрттӕ та дын ӕцӕг дӕнцӕгтӕ. Иу дон афтӕтӕ сты. Хуымӕтӕг адӕймагӕн дӕр вӕййы ахӕм хабӕрттӕ, цӕмӕй хосы хабӕрттӕм Дарддӕр тындза ӕмӕ сӕ зона ӕмӕ фӕрса кӕйдӕрты, чи зоны, уый. Кёдӕттӕ хуымӕтӕг адӕймагӕн уый тыххӕй лӕвӕрд вӕййынц фыны. Ӕнӕ уый ӕм сӕ куы равдисай, уӕд та дзы тӕрсгӕ кӕнӕм ӕмӕ дзы фӕсур вӕййы. Ерыс хуымӕтӕг адӕймагӕн куы равдисай исты диссаг, уӕд ахаудзӕн. Зӕгъӕм, бандол систай, ой гравитацийы хуыйны, нӕ? Дӕ психологон тыхӕй мӕ бандон сыстад мӕ ратыгъды ахаудзынӕ дӕ сӕрызонд нӕ уромы уыцы диссагдзинад нӕ диссаг дӕм кӕсы йе дӕм мард ӕрбацыдмӕ дӕ цуры лӕуди размӕ чи амард уый ахаудзынӕ уымӕн мӕ хуымӕтӕджы адӕймаг уыцы тыхтӕ нӕ уромы уыцы хабӕрттӕ уымӕн мӕ сыл ахуыр нӕу йогтау цы хабӕрттӕй уӕлдӕр зонгӕ кӕны ӕмӕ йомӕн дзургӕ дӕр нӕ фӕкӕнынц бирӕ Байгом кӕнын ис уомӕ бон у, фӕлӕ ӕз уый тыххӕй йӕ нӕ гом кӕнын херонг дӕр, ӕмӕ ӕз Индийӕ мын загътой сӕхӕдӕг дӕр, кӕдфӕнды дӕр нӕ фӕстӕ ацӕудзыстӕм. Цыфӕнды гуру дӕр мын афтӕ загъта, ды кӕдфӕнды куы зӕгъай махӕн рцу, мах ацӕудзыстӕм дӕ фӕсте Ирыстонмӕ. Афӕм кад мын кӕнынц Индийы, ӕз ӕй ӕппӕлгӕ нӕ кӕнын, фӕлӕ йӕ зонынц, йӕ романы, газеттеты дӕр фыстой, Ӕз мӕ хабӕрттӕ пӕлгӕ нӕ кӕнын, фӕлӕ адӕмӕн пайда куыд ысуой, ууыл бацархайын нӕ хъӕуы. Мӕ ёмӕ гӕсгӕ мӕм мӕ ёсы курдиати, цӕмӕй нӕ хицауад ацы ныхас фехъусой, уой. Мӕн ма зӕгъын фӕнды афтӕ, мӕнӕ абон уынӕм, климатӕй схонӕм, ӕрдзы хабӕрттӕ куыд ивд цӕуынц, уый. Кӕдӕй уары уый уынут, Ӕмӕ ӕз ахъуыдытӕ кодтон, ну медитаци дӕр ӕй схонӕм ӕмӕ гыццыл ӕртӕккӕ куы нӕ ӕвналӕм, куы дымбыны, афтӕ Хуыцауӕн лӕггад кӕнынмӕ, уӕд хабӕрттӕ хорз нӕ уыдзысты. Ӕрдз равдисдзӕн ацы аз тынг тыхджын ивддзинӕдтӕ. Ацы аз. Ӕмӕ йӕ уыцы ивддзинӕдтӕ цӕмӕй бынтон Ма фыдбылыз дӕр хӕссой, уый тыххӕй мах бавналын хъӕуы сӕрмагондӕй хӕцыйас йӕ бонӕй, мӕнӕ хӕцы бонӕй фӕстӕмӕ. Ӕз ӕй афтӕ зӕгъын, цӕмӕй гыццыл Хуыцауы хабӕрттӕ куыд ӕмбӕлы, афтӕ кӕнӕм. Ӕмӕ ирон адӕммӕ бирӕ лӕвӕрд ис, ӕмӕ сӕ карз нозтӕй куыннал бакӕнӕм, фӕлӕ сӕ нӕ фыдӕлтӕ куыд кодтой, афтӕ сӕ уыцы диссаджы бӕгӕны, кӕцы дӕтты нӕ низдзинад, нӕртондзинад адӕймагӕн, мӕ уыцы къуымӕлӕй, кӕнӕ та уыцы ӕхсырӕй, кӕнӕ та уӕртӕ нӕ суадоны дӕттӕй, федонӕй кувӕм. науи нӕй, уӕд та сӕ скув ӕрмӕстдӕр сӕхи дӕртӕ черейы сыгъдӕгӕй. уыцы карз нозт хӕстӕг нал ӕрбауадзӕн. уымӕн ӕмӕ мах ирон адӕмы куыв тынг иста Хуыцау ӕмӕ дзордтӕ ӕмӕ дауджытӕ, ныр нын ӕй нал исы, ӕрмӕстдӕр йойы тыххӕй, раст сӕ кӕй нал кӕнӕм, уый тыххӕй. Ӕндӕр ма нӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсы? Кӕсынц нӕм ӕнхъӕлмӕ.